Mînak bizava rast û bizava alternatîf. Bizava rast heger ku ceryan di tiştên alavî de her tim bi bizava rast here û tiştek temas bike an jî volt zêde bibe teqîn pêk tê. Bizava alternatîf. Di bizava alternatîf de ceryan digere hêna diçe. Ji ber vî tiştî jî teqîn çê nabe. Çareseriya teqîna bizava rast jî bizava alternatîf e. Bizava rast ango raste rast, bizava alternatîf ango vebijêr bi kurtasî çareseriya dewreya kurd. Telefonên destên me, kompîterên li ser masê me û tabletên zarokên me. Bifikirin. Hemû alavên elektronîk çima nateqin? Kî vê piskirêkê çareser kir? Belê, dengê we tê guhê min, Nîkola Tesla. Wekî ku pirsa we jî dibihîzim û hûn dibêjin gelo ev Nîkola Tesla kî ye? Ka bên û guhê xwe bidin me, em bi hevdû re vî şexsiyetê jîr binas. Di wextê wî de jê re digotin bavê elektrîkê. Nîkola Tesla bi eslê xwe sirp e. Di sala hezar û heşt sed û pêncî û şeşan de li Xirvatistanê ji dayik dibe. Bavê wî qal dike dibê. Roja ku Tesla ji dayik bû ew roj ba û bahoz hebû. Brûsk lê dida xumexuma asîmanan bo. Vîrka wî ya ku tiştên xurafe ango baweriya çewt bawer dikir, got, Ev zarok ne elemetê xêrê ye. Dayika wî jî lê vegerand û got, qet jî ne wisa ye, ew zarokê ronahiyê ye. Sal bi sal her du jî mafdar derketin. Jiyanek serkev û mirinek xemdar bû para wî. Di zaroktiya xwe de xwe belî dikir ku zarokek cuda ye, li dibistana bilind de bi tena serê xwe hesabên întegral dikir. Li gorî hevalên xwe zêde jîr bû û dibistana bilind beriya wan qedand. Lê di hevdeh saliya xwe de nexweşîna wê demê bi kolerayê dikeve. Hindik dimîne ku jiyana xwe ji dest bide. Neh meh di nava ciyan de dimîne. Ji ber ku bavê wî serokkahîn bû, dixwest ku ew jî bibe serokkahîn. û wî nedişand dibistana endezyariyê. Rojek ji bavê xwe re dibê, Tu min bişîne dibistana endezyariyê ez ê baş bibim. Gunehê bavê wî pê tê û dibê dibe ku xwesteka wî ya dawî be û qebûl dike. Wekî mucîzeyek di demek kurd de baş dibe û dest bi dibistana endezyariyê dike û qedera pêşerojê diguherîne. Di yek saliya xwe de ji ber kurmê qumarê hemî perê xwe wenda dike û dibistana wî bi dawî dikin. Piştî van bûyera bi awayekî diçe Fransayê. Li wir di fabrîkaya Edison Machine Worksê de dest bi xebatê dike. Ev fabrîqe fabrîqeya Thomas Edison e. Li wê derê li ser pirsgirêkên teknîkî dixebite. Karê wî ev e. Ji ber ku pirsgirêka zû çareser dike, di demek kurt de bala pirî kesan dikişîne ser xwe. Yek ji wan Thomas Edison e. Bila nasîna Thomas Edison û Tesla bimîne li vîdyoyek din. Em vegerin ser îcadê Tesla. Yek, Zeviya magnetîkî ya rûtînê enerjiya xwe nû dike, dînamo an jî ji bo motorên gelemperî. Di do, Bi zava alternatîf ya herî bi deng û tê nasîn. Alternatîfa bi zav ji çi re dibe? Bi zava rast nikare ceryanê pir dûr bibe û zêde hilgere. Gere ji çend metro an jî kîlometrek carek trafiqek hebe. Lê bi zava alternatîf Ceryanê tu çiqasî bixwazî dikare hilde û bibe dûr. Îro ji telefonên destê me bigire heya alava ku kinca dişo bi xêra bi zava alternatîf bê piskirêk dixebitin. Ev çareseriya ji bo teknolojiya ceryanê şoreşek pir mezin bû. Wisa mezin bû ku îro jî bi saya bi zava alternatîf alavên teknolojîk bê piskirêk dixebitin. Sisê, kabla Tesla, transferiya geryanê ya bê kablo. Ji ber ku agir bi karxana Tesla ket, ev proje neçû serî. Radyoya bi sînyal, ji dûr ve kontrola sînyalên radyoyê ye. Dema dibêjin radyo, maxronî tê hişê me. Lê ev jî fikra Tesla bû. Pênc, iyonosfer, Îyonosfer jî mîna qonaxek ozono ye, lê di îyonosferê de ceryan heye. Tesla dixwest bi saya îyonosferê ceryanê bi kavilên Tesla bê kablo ceryanê transfer bike. Yanî temelê Wi-Fiya niha wê ew çax biavêta lê nebû. Şeş, Radar, ew a ku sînyalan digire. Di şerê Nadî û Amerîkayê de ji bo botên bin avê yên Nadî ji Edîson alîkarî dixwaze. Tesla li ser difikire radarê amade dike lê Edîson li hemberî vî tiştî derdikeve ji ber wî bi kar naynin. Heft, Mega Transmitter Heşt, High Frongoisy, frankansa bilin û gelek tiştên din hene. Bi sedan patentê wî hene. Çiqas perê wî çêbûye ji bo projeyek nû xerç dikir. Heya sala ku agir bi karxana wî ket û hemû xebatên wî nivîs û hemû projeyên wî tev dişewitin. Piştî vê bûyerê him aborî û him jî psîkolojiya xwe wenda dike. Heftê çiliha hezar û neh sed û çil û sêyan de li motelek Amerîkayê jiyana xwe ji dest dide. Ji bo guhdarkirin û temaşekirina we em wekî Kurdî Space spasiyê xwe dikin. Hetiya vîdyewk din li xwe miqate bin û ji bîr nekin bibin abonê qenala me bimînin di xweşiyê de.